Australia Chin Network ASEAN in kan i dom hna. Keimah ka min cu Runchim Par ka si. Keimah ka min cu Salai Van Kung Ling ka si. Tuni kan chim dingmi thawngzamh hna cu Australia nichuahlei Melbourne ah tuahmi tho puai kong, Melbourne Cup rangcit zuamnak puai kong, Victoria ramkulh chungah speed limit dantat luat khawhnak kong, Australia cozah nih iPhone chuahtu Apple company ah mipi nih thil tuahmi paoh ah hlathlainak, minung nih sermi NASA vanzuang lawng nih kan umnak universe a lawmhnak thawng. Australia ummi Laimi nih kum fatin kan tuahmi Lai Tho puai cu November ni hnih, 2013 ni ah hlunghlai ngai in tuah a si. Thopuai tuahnak ah Australia nichuahlei ummi ACC Australia Chin Community nih zaanghlei cawi in ṭuanvo an lak. Cu puai sunglawi ah atu lio Victoria Multicultural Commission ah chairperson a ṭuan liomi Mister Chin Dan le Liberal candidate Top Deacon Mister Michael Suka le VSL Victoria School of Languages ah manager a simi Miss Maria le Miss Mary nih a kan telpi ve. Tuni chun caan ah Laitho puai cu Lailam in siseh, Lairam hlasak thiamthiam nih nuam ngai in a kan hruai. Zanlei ah ACC Youth Department hruainak in local concert zong nuam ngai in an peh. Cuka ah Australia Melbourne um Laimi mino hna nih an pahrang hna cu mipi sinah langhternak zong an ngei. Melbourne Cup, Australia nih kum tinte an tuahmi Melbourne Cup cu Fire Ranh timi rangtum nih pakhatnak a hmuh. Hi rangtum aa cittu cu Damian Olva a si. A pahnihnak ah Red Khedios nih a hmuh i a pathumnak ah Mong Athos nih a hun zulh. Hi rang a cawnpiaktu cu Guy Watra a si. Guy hi khap tainak a hmumi rang cawnpiaktu a hmasa bik Australia nu a si. Melbourne Cup cu November ni nga ah Australia ram pumpi nih kum tinte rang cit zuamnak in tuahtuanmi Zaanglek lentecelhnak phunkhat a si. Australia nih sunhsak bikmi ni sunglawi pakhat a si. Hi zuamnak ah rang kul le rang li tiang an i tel kho. Speed limit a luan ruangah dantatnak a tongmi motor mawngtu hna cu dantat in an luat khawhnak caah Victoria Police nih thawngthar an thenh. Cucu Nazi pakhat ah kilometre pahra in hleili kal a luan in mawngh ruangah dantatnak a tongmi hna kha cuhlan kum thum chung mawṭaw an mawnghnak ah dantatnak a tong bal lomi an si ahcun Victoria Police nih cu hna cu dantatnak si loin ralrin peknak tu in thlen dingah caṭialnak ngeih khawh a si tiah thawng an thanh. 12 le 2013 chungah motor mawngtu tingkhat le thong sawm ruk le thong ruk nih speed limit a luan ruangah dantatnak an ton bal tiah an ṭial. A cozah nih minung pumpak konglam theihhngalhnak dingah Apple an hal hna. iPhone asilole a dang Apple company nih chuahmi thilri pawl kan hman tikah Pumpak kan konglam kha khumhchih a si. Pumpak hmanthlak, pehtlaihnak le chuah ni le a dang pumpak kong hi phone chungah kan chiah tawn hna. Cu pawl pumpak kong iphone chungah chiahmi hna cu acozah nih an hngalh duh tikah halnak a tuahmi hi thongkhat le zahnih an phan cang tiah Apple nih an chim. Apple nih hnarcheunak tam deuh Pumpak kong zoh khawhnak a awnh hna. Apple nih thil poipang a um lo silole biaceihnak zung lei in nawlbia an chuah lawngah Apple a hmangtu hna pumpak kong theihhngalhnak cu kan awnh hna tiah an chim. Nazah nih a luanciami kum thongthum kum ruk ah an rak thlahmi Voyka One tiin min bunhmi vanzuang lawng cu kan umnak nikai universe a leng ah a phan cang tiah Nazar rianṭuantu scientist pawl nih an chim. Cu lawng cu minung tuahmi thil nih kan umnak universe a leng a chuah khawhnak a voikhatnak zong a si. Thongkhat zakua sawmsarih le kumsarih kum ah an rak thlahmi lawng cu kan umnak vawlei he meng billion hleihnih ai hlatnak a phan cang. Cu lawng chungah cun sui in tuahmi ṭhepphel zong an chiah chih i vawlei dang hna an rak um i cuka ah a nungmi thil hna an rak um ahcun cu hna nih kan umnak vawlei kong an theih khawh ve nakding ah vawlei cungah hmanthlak le aw phunkip le hla phunkip zong an khumh chih tiah an chim. Cu vanzuang lawng Kum tampi a kal khawhnak dingah RTG timi thapeknak an hman i cu chungah plutonium zahnih le sawmthum le pariat a simi vawlei chung chuak lung an hman. ACN in a si. ACN a rak ngaitu le a zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.